प्लीज सब्सक्राइब करू हमर यूट्यूब चैनल अमन रूप आ बगल में रहल घंटी के निशान पर सेहो क्लिक करू हमर नवका नवका वीडियो सबसे पहले देखबाक लेल ए बुढ़िया बुढ़वा देखै छियै खेत यला यौ हम तऽ तोरा देखलियो कि एलियै आ हम तोरा देखलियै तऽ हम एलियै यौ हाँ? तोहर गहूँम नीक छौ कि हमर हमर गाँव बड़ी नीक छ आँय तोहूँ के गाँव बढ़िया यऽ हमरो बढ़िया छ आइ चढ़ेलकै के ई गहूँम आ के चरे लग हम किया ने गेलू कोनो हमर भैंस माल आबै यऽ कहै छै लोक लोक सब कहै छै उपजा छै का छै हाँ। ई तक दए जो गहूँम मे हाँ, हमर बकरी पढ़ू कतऽ यऽ तऽ हे बाबा ओतऽ ठोक देने छियै बकरी ठोकल छै बैठ के कोन गप करब बाजा न छोरा सब सेवा करे छो कि नहीं करे छो हमरा सेवा करते न तो सुन न हाँ हमरा लोग सब कहल के की की जे ओकर धिया पुता सेवा टहल नहीं करे छे नहीं करे छ बुझली हाँ। आ हमरो बुढ़िया तो की कहबो समय पर न खाए ले दे छो न कोनो काम करे छो हाँ बुझली दीदी गड़ा बोली ना हाँ बात वही छी हाँ वो कहा न तू हैं? हाँ कहा न हम तू जे कब से करबो हम जे कहब से तू करब हाँ हम नहीं करब बुढ़बा तू वह ला तू हमरा शोर करके बैठल है लग में जोर से नहीं बाज लोग सुनते हम्म, लोभावे ला तू कहै छ हम नहीं लोभेब तबेब भागला बुढ़बा एतऽ सँ खाय ले एहन एहन खाना देबो ना नहीं खेबै जवान क्या देबो तोरा नहीं हम खेबै ओहन ओहन खाना हम जवान नहीं हेबै हम बूढ़े रहबै हम नहीं खेबै ओहन खाना लेकिन हम दस तोरा संग नहीं लबे अब भाग बुढ़वा भाग ला ये तो सुन ना। ई कोई नहीं तोरा ते मान तू घरो वाला ने मान न तो नहीं हम नहीं तोरा संग में बियाह करबो नहीं लव करबो बियाह नहीं करबे हम तोरा हम संग जे जे लबे कहबो से से खाली करियो नहीं तोरा संग हम नहीं लव करबो देखी तो

कहै छै सब नहि ने करै छै तऽ आब हम बूढ़मे? बूढ़मे छियै करै बला अखन के कहतै बूढ़ छी हम तऽ बूढ़े छियै आब हमरा आरके बूढ़े ने गिनती जेतै की सुन ने कह ने बात मान नहि हम हम नहि करबऽ तोरा संगमे लोभ तब अहाँ पैसा देबो टका देबो हटिया घुमा देबो फिल्म देखा देबो नहि लेबै हम पैसा टाका हम नहि जेबै फिलिम देखै लए

बढ़िया सामान सब सब चीज किछो देबो, कीन कीन दिहऽ। देबो हाँ हाँ आ तकर बाद और बात हेतै ने हैं? हेतै हेतै तो तो तऽ नहि बाजबी नहि बाजबै जा हैं? हेतै तोरो बेटा पुतोह ओना ताकैत हेतै ने हमरो बेटा पुतोह ताकैत हेतै हाँ, सीधा ताकैत हेतै तऽ तऽ लए तहूँ जा हमहूँ जाइ छी हेतै नी। हेतै ने लए तऽ तहूँ जा लए हम जाइ छियै ने माता अपन देखियौ ने खेत दोकान दिसन लए करै जा सएह लोक की कहतै जवानमे किछो नहि केलियै आ बूढ़मे जे एहन बात करबै लोक तऽ हमरा थू थू करतै पोता भेल छै पोती भेल छै पुतोहु छै आब एहन बात गलती चीज एहन काम नहि होबाक चाही ए बुढ़िया आनिया बाजऽ ने सुन न हाँ कह न एना हंसी मजा में गप सब भए गेलै बुझली तो सुन न हमे की कहे छियो हाँ आब जे तू कहे छै हमरा लव करे ल घर में बेटा छै पोता छै पुतोह छै लव करबै लोग सुनते से की कहते बेटा पुतोह की कहते